Без ни өчен тәүхидне өйрәнәбез? Беренчедән, җеннәр һәм кешеләрнең бу дөньяга килүләренең, яшәүләренең сәбәбе, тәүхид, бер Аллаһны гына гыйбадәтләребездә берләү. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Әз-Зарият сүрәсендә әйтә, Мин җеннәрне һәм кешеләрне бары тик миңа гына гыйбадәт кылсыннар өчен яралттым. Ибн Аббас, Аллаһ аннан һәм әтисеннән дә разый булсын, сәхабә, тәрҗеманун Куръән, Куръәнне тәфсир кылучы иң зур галимебез, гыйбадәт дигән сүзне гыйбадәттә Аллаһны берләү дип аңлата, ягъни тәүхид. Шуңа күрә дә Куръәндә гыйбадәт дигән сүз кайда гына килмәсен, ул тәүхид дигәнне аңлата. Икенчедән, тәүхид, Аллаһ Китабындагы иң беренче әмер. Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә әйтә, Әй кешеләр, сезне һәм сездән элек булган кешеләрне халык кылучы Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз, бәлки тәкъва кешеләрдән булырсыз. Өченчедән, тәүхид, Аллаһның хакы. Муаз ибн Җәбәлдән, Аллаһ аннан разый булсын, килгән бер хәдистә ул болай дип сөйләде, Мин ишәк өстендә пәйгамбәребезнең артында утыра идем һәм ул миннән, Әй Муаз, син Аллаһның аның колларына карата булган хакын һәм колларның Бөек Аллаһка карата булган хакын беләсеңме? дип сорады. Мин, Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белә, дидем. Ул әйтте, Аллаһның колларына булган хакы булып, колларның бернинди дә тиңдәшләр кылмыйча, бары тик бөек Аллаһка гына гыйбадәт кылулары тора. Ә Аллаһ кулларының бөек Аллаһта булган хаклар булып шул тора. Әгәр алар Аллаһка тиңдәшләр кылмаган булсалар, Аллаһ аларны газапламаячак. Мин Аллаһның илчесенә әйттем, Әй Аллаһның илчесе, миңа моның хакында кешеләргә әйтергәме әллә? Ул әйтте, Әйтмә аларга, югыйсә алар тынычланырлар. Димәк, бу хәдистән без шуны аңлыйбыз, Аллаһның хакы бар икән, һәм бу хак гыйбадәтебездә бер аны гына берләүдән тора. Әгәр без шулай эшләсәк, җәннәт, ә тиңдәшләр ширк кылсак, Аллаһның гына кодрәте җитә, ул гына башкара ала торган нәрсәләрне башка затларга да юнәлтү, аларны Аллаһ белән тигез кую һәм башкалар җәһәннәм. Бер гади генә мисал китереп китсәк, аңларга тагын да җиңелрәк булыр. Күз алдына китер, бер кешене гел мактап кына сөйлиләр. Ул шундый уңган, әхлаклы, кешеләр белән гел яхшы мөнәсәбәттә, олыларны хөрмәтли, кечкенәләрне кыерсытмый, һәрвакыт ярдәмгә әзер. Әмма көннәрдән бер көнне бу кешенең әти-әнисенә карата булган мөнәсәбәте начар булганлыгы беленә. аларны кыерсыта, тыңламый, аларга тиешле хакларны бирми. Аны яхшы яктан гына белгән халык бу кешегә карата нинди карашта булачак? Аның ул изгелекләрен бар дип тә белмәячәкләр, чөнки ул аны тудырган, тәрбияләп үстергән, үзенең малын аңа бүлеп биргән, Төн йокыларын калдырып, аның өчен кайгырткан, борчылган затның, затларның хакын үтәми. Әлбәттә, кешеләр дә аны матур сүзләр белән түгел, киресенчә, яман сүзләр белән генә искә алачаклар. Ә хәзер әйдәгез уйланыйк. Ә сине юктан бар иткән, сине тәрбияләп үстергән, синең өчен бар җиһанны буйсындырган, барлык нигъмәтләрне дә, сәламәтлек, сулый торган һава, ризык, кием, йорт, балалар һәм башкалар, боларның барысын да бушка биргән Затка, Аллаһка карата тиешле хакны бирәбезме икән? Шөкер иткәнебез бармы? Шушы нигъмәтләрне таныйбызмы? Үзебезгә үзебез җавап биреп карыйк әле. Безнең һәммәбезнең дә җәннәт әһеле буласы килә. Ә җәннәткә кемнәр керә? Аллаһның хакын үтәгәннәр генә. Дүртенчедән, тәүхид җәннәткә керү сәбәбе. Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә, дөреслектә, кем Аллаһка тиңдәшләр кылды, аңа ул җәннәтне тыйды. Әбу Хурайрадан, Аллаһ аннан разый булсын, килгән бер хәдистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәссәлләм әйтә, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы бер зат та юк дип йөрәге белән инанган кайсы кешене генә күрмә, аны җәннәт белән сөендер. Бишенчедән, тәүхид, пәйгамбәрләрнең җибәрелү сәбәбе. Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә әйтә, Миннән башка гыйбадәткә лаеклы бер иләһ тә юк. Шуңа күрә миңа гына гыйбадәт кылыгыз, дигән дөреслекне вәхи итмичә, без синнән әүвәл бер генә пигамбәр дә җибәрмәдек. Алдынчыдан, тәүхид, гөнаһларның кичерелүе сәбәбе. Аллаһ Субханәһу вә Тәгалә әйтә, Дөреслектә, Аллаһ аңа тиңдәш, ширек кылганнарны кичерми, ләкин башка бөтен гөнаһларны үзе теләсә кичерә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, Аллаһ Тәгалә әйтә, Әй Адәм баласы, әгәр дә син миңа җир зурлыгындагы гөнаһлар кылып килсәң, һәм каршыма миңа бер нинди тиңдәшләр, ширк кылмыйча бассаң, мин синең гөнаһларыңны шул кадәр үк гафу итәм. Тәүхид кайгы-сагышлардан саклый. Бер вакыт Юныс пәйгамбәрне, алейһиссәлам, зур балык йота һәм ул аның эчендә кала. Шушы хәлдә ул Аллаһка дәште, Синнән башка гыйбадәт кылырга лаеклы һичбер зат юк, син барча кимчелектән дә пак, дөреслектә мин үземә золым итүчеләрдән булдым. Шуннан соң Аллаһ дәвам итеп әйтә, Шуннан соң без аның догасын кабул иттек һәм аны бәладән коткардык. Менә шул рәвешле без мөэминнәрне коткарабыз. Тәүхид җир йөзендә бернинди куркыныч тоймыйча, хуҗа булып, иркен рәвештә үз динеңне тотып яшәү сәбәбе. Аллаһ Субханәһу вә Тәгалә әйтә, Иман китереп, изге гамәлләр кылган хак мөселманнарны Аллаһ җир өстенә болардан әүвәлге мөселманнарны хуҗа иткән кебек хуҗа итәргә вәгъдә кылды һәм үзе аларга риза булып биргән ислам динен зәгыйфьләтмичә, таза хәлендә сакларга вәгъдә кылды. Дошманнарыннан куркып яшәүне иминлеккә, тынычлыкка алыштырырга вәгъдә кылды. Карагыз әле, Аллаһ үзе вәгъдә кыла. Без сезнең белән беләбез, Аллаһның вәгъдәсе хак. Беренчедән, мин сезне җир өстенә хуҗа итәрмен, ди. Икенчедән, ислам динен таза килеш саклармын, ди. Өченчедән, дошманнардан курыкмыйча, иминлектә, тынычлыкта яшәрсез, ди. Тынычлыкта, иминлектә, бернидән дә курыкмыйча иркенләп яшәүнең нинди зур нигъмәт икәнен һәммәбез дә аңлый. Кемнәргә бирелгән шундый бәхет? Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә аятьне дәвам итеп, әлеге бәхетлеләрнең сыйфатларын безгә әйтеп бирә, Алар Миңа гына гыйбадәт кылырлар вә Миңа һичкемне тиңдәш кылмаслар.